Ɛnnɛ nso, yɛasan de ahyia mu bio. David Adomoate na wote ne nka yi. Akanfoɔ amammerɛ ne amanneɛ na yɛgu so a yɛresua. Na ɛnnɛ yɛreba bɛhwɛ ɔkwan bio a Akanfoɔ fa so nya din. Yɛadi kan abobɔ bi so. Ɛnnɛ deɛ yɛaduru soɔ yɛ awoɔ nnidisoɔ. Awoɔ nnidisoɔ. Akanman mu no, wɔnto din kɛkɛ. Sɛ awofoɔ bi tena ase na sɛ wɔwo mma te sɛ Ntaafoɔ a, wɔtumi de saa din no to no sɛ Ata anaa Ataa. Na wɔwo A Ntaafoɔ no akyi a, na wɔafrɛ no Tawia. Sɛ wɔwo Tawia no akyi a, na wɔafrɛ no Nyankomago. Sɛ wɔwo Nyankomago no akyi a, na wɔafrɛ no Atoakosen. Atoakosen. So ɔwo ato akɔsɛɛ ewia a n'akyi no na wawo ɔboɔ kurukuruwa anaa aboba kurukuruwa? So ɔwo aboba kurukuruwa wie a na afei de wakɔwo atamusa? Wei yɛ awoɔ nnidisoɔ a ɛwɔ ntaafoɔ fam. Ɛna sɛ woba awoɔ nnidisoɔ biem nso a. Yɛsan nso wɔ paste yi, deɛ ɔdi kan, deɛ ɔtɔ so biom yɛfrɛ no manu, deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa yɛ mansa. Awoɔ nnidisoɔ no no, nti obi wo baako a ɔse me paste nie, ɔwo mmienu a ɔse me manu nie, ɔwo mmiɛnsa a ɔse me mansa na ayɛ ne dii prɛko pɛ. Sɛsɛ na yɛtumi frɛ obi Ataa. Ataa no, ɔno na ne din yɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Enti wei nso yɛ ɔkwan a Akanfoɔ fa so nya din a yɛmfa nto no, yɛnkɔtena ase nyɛ amammerɛ mma no, na mmom ɔno ara na ɛde ne din yɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Ntafoɔ ka ho. Ntafoɔ ka ho. Enti yɛbɛfrɛ no Ataa, yɛbɛfrɛ no Tewia, yɛfrɛ no Nyankomago, Ɔboɔ, Kukuruwa, Adamusa, Atoakosɛm. Yɛfrɛfrɛ wɔn saa ɛfiri sɛ ɛyɛ din a ɛda wɔn so. Ɛna bio nso, wowo pɛsie deɛ ɔdi kan, wowo deɛ ɛtɔ so mmienu a, manu, wowo deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a, mmiɛnsa, na wɔafrɛ no mansa anaa mensa, deɛ ɛtɔ so nan wɔse anan, deɛ ɛtɔ so num wɔse anum, wowo deɛ ɔtɔ so nsia wɔse nsia ama nsia, kwadwo nsia, wowo deɛ ɛtɔ so nso a wɔse anson anaa nsono waa. Wowo sɛdeɛ awoɔ nnidisoɔ no teɛ, wowo deɛ ɛtɔ so nwɔtwe a, wɔse awɔtwe anaa nwɔtwe. Wowo deɛ ɛtɔ so nkron, nnan, no a, ɔwɔ sɛ yɛfrɛ no nkroma. Wowo deɛ ɛtɔ so du no a, ɔwɔ sɛ yɛfrɛ no badu. Ɛhɔ na Akanfoɔ amammerɛ mu no, ɔbaa anaa maame no twa badutwan de yɛ amammerɛ de de bɔ n'aba so. Na wowo badu no akyi na ɛtɔ so dubaako a, yɛfrɛ no duku. Yeinom yɛ Akanfoɔ awoɔ nnidisoɔ nnidisoɔ a wɔfa so de to mmɔfra din wɔ Akanman mu ha. Nti edin bebree wɔ hɔ a, ɛyɛ kwan wei so na wɔfaa so a wɔde nyaa edin. Yɛbɛtoa so bio ahwɛ ɔkwan foforɔ bio. Meda wo ase.